Ki te tiki ake i ngā kōrero a Tini Rau rāua ko Kae me ngā wāhine, arā, kei ki, e mōhiotia ana koira te whare tapere tuatahi. Arā, ko taua mahi tonu kei te mahia ki roto i tēnei whare. Koirā te tino whāinga o tēnei whare, kia pāorooro anō ai te reo o te Māori.
Ko tō māua tino hiahia ki te hanga tētahi kainga, tētahi wāhi haumaru mō ngā kaiwhakaari Māori ki roto i Tāmaki Makaurau. I te wā i tae mai rātou, ka nui te aroha o te iwi Māori ki tēnei mea te theatre.
Ia tau, ka noho māua ko Amber Ka whakaarotia e māua he aha ngā whakaari māua e whakatūngia hei whakamana te kaupapa kei te haramai. Hoki mai e ta mama. Mehemea he kaiwhakaari Māori koe ki Tāmaki Makaurau, kei konei koe, kei te pou. I te mea. Koinei te kainga o ngā mahi whakaari Māori.
Kua whakawhānui tā tātou aronga, kua whakawhānui tā tātou kitenga o te ao Māori i roto i ngā whakaari.

Ko tētahi o aku pōtae he kaiwhakaari au, ko tētahi o aku pōtae he he ringatohu au kei runga i te ātamira, ko tētahi o aku pōtae he kaituhi hau, engari ko tōku pōtae nui he pāpā hau. I tīmata au ki roto te ao tuhi nā te mea harekau he kaituhi Māori kei Tamaki. Nā tēnā au i ako me pēhea te tuhi. Pērā hoki te mahi ringatohu. Harekau he ringatohu Māori kei roto te ao whakaari kei Tamaki, āna i ako au me i ako au te mahi tēnā. Nā tēnā au e whakaako atu ki ngā Māori Kei konei, kei Tamaki, nā, ka whānui haere te kapa nei, te kapa Rangatohi, te kapa tuhi hoki.
Hei taku iwi, koutou katoa! He tiu katoa koutou i ora o Tiu? Āe, ko Tiu! I ngā wā o mua, i roto i tēnei ao whakaari, ka uru koe tētahi tāne Māori ki roto i tētahi rūma, Te nuinga o te wā ko koe anake. Mā katoa o ngā kiri e noho ana ki roto i tēnā rūma, ka puta mai tētahi kōrero e pā ana ki tētahi whakaaro Māori, ka huri katoa ngā māhunga ki a koe, kia whakaae. He hē kei roto i tēnā. Koina te take i te nuinga o te wā, karekau he Māori, he iti noa ngā Māori e hiahia ana ki te noho ko rātou anake ki roto i ngā rūma, engari ko Tiini tēnā. Ko tino tīni, nā ngā pakanga o a tātou rangatira i mua.
Ko Hune Kauka ko tēna, ko Tānea Heke ko tēna, ko Briar Grace Smith, ko wai rātou, ko Wehe Atu Ki Te Pō, ko Don Selwyn ko tēna, ko Rolly Habib, Wī Kuki Kaa, ā, nā wā rātou pakanga Ki te ao Pākehā, i tīnihia, ahakoa te pōturi o te tīni, kua tīni, kei te tīni tonu ināianei.
Tahi, rua, tōru, ahiahi mārie! Ki a koutou katoa, kia pai te ahiahi, Kia pai ngā awheawhe, have a good one guys. Kia ora, ko Amber Kareem tōku ingoa. He mara tēnei o Rahiri e mihi ana. Nō Hokianga tōku pāpā, ko Ngāpuhi Te Roroa, Te Roroa ngā iwi. Ko Ngāti Pākehā taku māmā. I tipu au i te moutere o Wahike. Nā reira, kāore he Māori theatre ki te moutere o Wahike i aua rā. I haere au ki tētahi whakaari, ko te kaiwhakaari matua, ko a Matua George Henare. Mai i tērā wā i whakatō te aroha mō tēnei ao whakaari. I nā tōna pūkenga rau, i mahi whakaari au i aua ra i taku taiohitanga. I whiwhi mahi au ki Shortland Street, nā reira i tīmata au i taku mahi

I te timatanga, he tuapapa tenei mea te Māori Theatre mo mo te porotehi mo te korero ki te Pākehā, te korero ki ngā Pākehā, he anei nga nga nga ahuatanga, tenei nga ahuatanga o te Māori whakarongo mai, he korero ki ngāi Māori hoki maranga mai. Kei roto tonu te ngako o te porotehi, Hoi anō, kua huri ki ngā ngā kōrero katoa o te oranga Māori. Kua whakawhānui tā tātou kitenga, āe, ngā whakakitenga o te ao Māori i roto i ngā whakaari.
Kepa. I'm dying, he's having a bloody party, oh, that'd be right. I whakaaro māua ko Tainu i ngā, mō ngā tau e toru pea i kimi māua i tētahi whare. mō te ao whakaari Māori, āe, nā te mea i aukati ngā kuaha o The Depot, o Takirua Depot, i ngā nineties. Mai i taua wā, kāore he kainga Māori mō tēnei mea te theatre. Nā reira, ko tō māua tino hiahia ki te hanga tētahi kainga. Tētahi wāhi haumaru mō ngā kaiwhakaari Māori ki roto i Tāmaki Makaurau. Nā te mea, te nuinga o ngā, ngā kaiwhakaari i aua rā, ngā kaiwhakaari Māori e noho ana ki Tāmaki Makaurau. Nā reī, ia, kāore he theatre.
Nā reira, i whakaaro mātou mō tētahi whare Māori. Ko tā tā māua mahi tuatahi karanga atu ki te ngā Māori o Tamaki, he aha rātou whakaaro, i noho, i noho tahi mātou ki tētahi hui i whaka ai te rōpū. Āe, i whakaaro te Pākehā i ngā wā katoa, tē taea e māua ko Tainui te eke ki tēnei momo reanga, ki tēnei reanga o te mahi. I kī mai ētahi, kia kaua e oma i mua i tō hikoi, kāre korua i te tino mārama te mōhio ki tēnei momo mahi. Āe, i rongo i rā kōrero. I hainatia e mātou te kirimana o tētahi whare, ā, nā, nā tēnā, ko Whare No Name te ingoa tuatahi o te pou. Āna i pātai atu ki Rangimoana Taylor. tētahi o ngā koroua o tēnei ao whakaari, ki te kimi te ingoa mai ngā ingoa kua tukuna mai e te hapori, ko Te Pou ia e tapaina tēnei whare.
Ko te raru i mua i a tātou, te whiwhi moni, kāre ētahi atu kamupene whakaari ki Tāmaki Makaurau, kāre he tuakana ki te whai. Nā reira, kāre mātou i te mōhio me pēhea te mahi, me pēhea te poroanga ngā āhuatanga o te pāka i roto i tēnei ao. He uaua, he nui te mahi, nui te mahi ki te kohi pūtea, ki te whakarite i ngā, ngā mea mō te hanga whare. He kaiwhakaari au, ehara au i te tangata hanga whare, kāre au i te mōhio ki ngā, ki ngā, ngā, ngā building certs, ngā mea katoa. He uaua, he maha ngā, ngā, ngā akoranga. Nui te mahi ki te, ki te kohi ngā pūtea, maha ngā, ngā, ngā kaitautoko o tēnei, tēnei kaupapa nei a Te Pou. Nā reira, nō mātou te whiwhi i, um, i kōhā mai te toru miriona kia whakatū tēnei whare. Nō mātou te whiwhi.
He aha te ingoa o tēnei whare? Te Pou! Te Pou ki mua, Te Pou ki raro, Te Pou ki reira. Tērā rā tuatahi, te rā e whakatuwhera ana te kaupapa, he rā tino rerekē tēnā. Ko tēnā hoki te rā i patu mai tēnā āwha, te āwha nui o, kei konei, kei Tamaki. Nā reira, whākaraki te ata, e pūāwhea tāwhirimātea, e patupatu haere i tā tātou whare hou, i uru mai ki roto i te kuaha rā, mākū katoa tātou, e hīkoi haere ana e karakia, e waiata ana hei whakatūwhera te whare nei. He ata tino rerekē tēnā, engari ko tētahi o ngā tino hua hoki mā te whare nei, ia āwha i mua i tēnā, I waipuketia tā tātou whare ā muri i ngā karakia i noho haumaru te whare.
I te kaha uaina mātou e te ua, he tino tohu tērā ki au, ā, ko ngā tūpuna i te āta mātaki, i te āta tiaki i ngā whakahaerenga o tēnei whare, ā, kei pēnā tonu i tēnei rā. Kei te rongo, kei te āta tiakina mātou. e ngā tūpuna, i runga anō i te tika me te pono o te whakahaerenga o tēnei whare. Mauri ora! Kia ora, he Patupaiarehe tēnei nō Pirongia Maunga, he maramara nō te waka o Tainui, he uri nō roto o Ngāti Whakaue, nō Ngāti Porou hoki. Engari, ko Maioha ki Te Aoturoa tēnei. Ā, ko taku tūnga, he kaiwhakarite whakaari, ko au hoki te pou reo o tēnei whare. Ko te mahi nui, ko te manaaki i ngā tāngata ka kuhukuhu mai ki roto ki tō mātou whare. Ki te tuki ake i ngā kōrero a Tini Rau rāua ko Kae, ā, me ngā wāhine, arā, kei, e mōhiotia ana Koira te whare tapere tuatahi, ara, ko taua mahi tonu kei te mahia ki roto i tēnei whare. Nē, mai te wā i a Kāi, ā, heke, heke, heke, heke, heke, heke tonu ki a tāua. Ko te whakangahau i te tangata, ko te whakakata i te tangata, ko te whakawaiata i te tangata, koira ngā tino mahi o te whare tapere. Ā, te tino whāinga o tēnei whare, kia pāorooro anō ai te reo, ā, o te Māori. Ko te tino whāinga o te pou ki te whakarite i tētahi āhuru mōwai mō te hunga whakaari o Tāmaki Makaurau. Nō reira, e whakapono ana au, ko te kaha whai a Amber rāua ko Tainui kia māori ai tēnei whare, kia āhuru mōwai tēnei whare, koira i kaha hokihoki mai ai te tangata. Ka mutu, he tokomaha ngā tāngata e pīrangi ana ki te whakarite me te whakatū i ō rātou whakaari, konei, i runga anō i te mea kāore he nui te utu o te whare, he rawe tērā, nā te mea e mōhio ana tātou ki te āhuatanga o te ringatoi, o te kaitoi, kāore nui ā tātou pūtea, Wheoi, ko ngā whare whakaari huri noa i Tāmaki Makaurau, e mōhio ana tātou ka nui te pire ka utu ā tātou tāngata. Nō reira, mō te hunga whakaari, tahi, ko te kuhu mai ki tētahi whare e kite ai rātou i a rātou anō, e rongo ai rātou i a rātou anō, Ka mutu, e manaakitia ana rātou e te whare, kia māmā ai tā rātou mahi i wā rātou mahi. Tēnei wāhi e noho nei mātou ana ko Corbins Estate, um, he wāhi me kī he whakakotahinga o ngā momo ringatoi. Ko tētahi o, ngā, o te hunga o te whānau nei, ko Mokonui-a-Rangi Smith. He kaiwhakairo, he ringa pā moko hoki ia. So, ko Mokonuiārangi i tonoa ia ki te, ki te whakarākei i a mātou pakitara, ara koinei Poupou me kī, koirā a rāua ingoa i tēnei wā, ko Poupou. E tohu ana rāua i te takiruatanga o ngā mahi, ara, um, ko runga, ko raro, ko roto, ko waho, um, ko wera, ko makariri, ko pai, ko kino. Ko tana ihu kua whakairohia, ara, ko tētahi, ko tana re, Taringa kua whakairohia. No reira, e, ko, ko taua e kōrero ana mō te noho taki rua o ngā mahi i roto i tēnei ao. Ko te, te haere ngātahi o ngā ao e rua i tēnei ao hurihuri. Āe. Ka tau mai te rongo ki a au i tētahi o ā mātou pakeke o te ao whakaari a ia Anatonio, Antonio Te Maioha, me tana kī, Oh, kei te āhua rerekē pea te mauri o te whare, ka pēwhea te āta whakaū ki te wāhi kotahi kia kaua e. E tāwēwē noa i te rangi, nē. Ā, nō reira, ka haere whakararo ki ngā wai o Panuku, me kī, te awa e rere ana i muri i tō mātou whare. Ka haere ia ki te kimi i tētahi toka mauri. Kātahi ka kitea ko te toka mauri me tana kawe mai ki konei. Kia pai te whakaū i taua mauri rere, kia mauri tū engari kia mauri noho, arā, kia tau ki te wāhi kotā, kia mauri tau.
I te tau 1990, i tīmata Te Koanga, koira te ingoa o te hui ahurei, nā Don Selwyn, tēnei hui ahurei, ki Key Road, ki Karangahape, I reira i tū te whakaari a Māori Merchant of Venice. Kotahi anake te te tau o tērā, tērā hui ahurei. I te tau tuatahi o te tūnga te whakatū o o te pou. Ae, koira tētahi o aku kaupapa tuatahi, te koanga. I whai mātou i ngā tapuwae o te koanga.
Nā reira, ko te hiahia o Amber ki te whakamana te maumaharatanga o Matua Don Selwyn, katahi ka tū te kōanga a Te Ahurei o Kōanga Tuatahi kei te Pō.
Ko tēnei hui ahurei te kōanga, tēnei mea te Playwrights Festival. I tīmata tētahi Playwrights Festival ki Te Koronto, Wasaka Chuck begins to dance, um, whā tekau ngā tau kua pahuri. Koira te tuakana o tēnei mea ngā Indigenous Playwrights kaupapa.
He oranga ngākau te hoki mai ki tēnei kaupapa o Koanga, nā te mea ka tino kitea te, te ātaahua o ngā mahi whakaari, o ngā, ngā mahi um, tuhituhi, otirā te noho tahi. Ko te tino kaupapa o tēnei ahurei kia rangona anō ā tātou ake pūrākau. Kia kaua tātou e mate ki te kapo ake i ngā kōrero a Rūrūtao, mō Romeo rāua ko Hurieta, mō Hamarete, mō Waiamoe, Othello, a wai ake nei. He huarahi tēnei. ki te whakanui anō i te puna whakaari Māori.
Nā reira, kāore te mārea, kāore te hapori e tino mōhio ana ki tēnei mea te whare whakaari, te theatre. I te wā i tae mai rātou, ā, ka nui te aroha o te iwi Māori ki te mea. ki tēnei mea te theatre. Ko te raru, kāre rātou i ngā wā o mua, kāre rātou i te mōhio ko tēnei tētahi wāhi mō mātou, mō tātou. Kāre, kāre rātou i te mōhio ko tēnei tā tātou ao. Ia te tau ka ohorere au ki ngā. Ngā, ki te hunga e, e hoki mai ana ki te rongo ki ngā kōrero hou, ki ngā, ngā tuhinga hou. Ia te koanga, ka, a, awheawhe, ka, ka workshop rātou, ētahi o ngā, ngā, ngā kaiwhakaari ringatohu, ā, kaimeremere i, i te tuhinga, me ngā kaitito. E awheawhe rātou mō ngā, ā, ngā rā e rima, ā, ka tū

Ki Ahitereiria, ki Poihākena, um, ka tū tēnei ahurei i Alamundi, um, nā te whānau o Muglin Performing Arts. Uh, I tae mai ngā, te, te rā whānau a Muglin Performing Arts ki Koanga i tēnei tau. Ko te kaupapa i waenga i a mātou ki te whakawhiti i ngā, ngā kōrero Kia here atu tētahi tuhinga mai konei ki tērā whenua, ka rangona e mātou te aroha ki te whenua, te aroha ki ngā tūpuna, te aroha ki ngā kaumātua, ngā, ngā uara o ngāi Māori rite ana ki ngā uara o ngā iwi taketake o whenua kē. He mau koe i a mātou, i koe i toitō ki a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki e whakakahia mātou kia whai kororia i mātou i roto i ō mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaotiro ti a koe kia whiwhi ai mātou i te oranga tonutanga i te mea āta whaitia nei e koe. Ko Hiku Raiti tō mātou Ariki. Āmene.
Tino kaha rātou te poipoi, te awhi, te tauawhi, te akiaki i a mātou, te hunga kaituhi, te hunga whakaari. Ka mutu, te hunga Māori. Ko Rūtene Spooner taku ingoa, he mokopuna nō Te Tai Rāwhiti. He pānga anō ōku ki roto o Ngāruahine, ki roto o Ngāti Kahungunu, ki Heretaunga anō hoki. Ki au nei, he mea nui te ahurei toi o Koanga. Ki a mātou te hunga whakaari Te Hunga Toi Whakaari ki Tāmaki, i te mea ko koinei te kainga o ngā mahi whakaari Māori. I te wā i tīmata au ki ēnei mahi, ki ngā mahi whakaari, ko ngā kaupapa o ngā whakaari o taua wā, he tangihanga, he mate, he taumaha. Ki au nei, He tino whānui te ao Māori, he tino whānui ake te tirohanga Māori. Ehara i te mea me whakaatuhia i tēnei taha anake te taha o tino tapu, tino taumaha, arā kē, ia, te huhua o ngā kaupapa kōrero e āhei ana mātou, e mōhio ana mātou a ngāi Māori, te whakaatu.

Nā tēnei kaupapa, te Ahurei Toi o Koanga, i tana orokohanga mai, tae noa mai ki tēnei wā, he nui rawa ngā kaituhi kua hono mai, kua ako, kua kitea ngā mahi, me te mea hoki, Kaha ana a Amber mā te toro atu ki ngā mātanga toi, ki ngā mātanga kaituhi, ki te akiaki, ki te poipoi i ngā kaituhi hou. Ko te mea pai ki au, ka tino kite i ngā rerekētanga o tēnā kaituhi, o tēnā kaituhi. He rerekē rawa atu ngā kaupapa. Nō reira ka whānui te tirohanga ki te ao Māori. Ko te mahi o taua mātanga kaituhi he akiaki i te tangata, ehara ko te tuhinga anake. Koina te rerekētanga, koina te mea nui o te whare whakaari, te ahurea toi Māori pēnei i a koa.

Ia te tau, ka noho ka whakaaro he aha te mea tika ki te mahi mō Ngai Māori nei e haramai ana. Ko taku hiahia hoki ka tae mai rātou me wa rātou pene ki te tuhinga pūrākau kua tae, ā, e whakapiki hoki wā rātou pukinga me te mahi ringatohu kua tae rātou kei te tae tonu rātou ko tata ea. o taku wawata ki roto tēnei ao.
Tuatahi, ko taku moemoea nui, kia mutu tā tātou tāpiri kupu Māori ki te kupu Pākehā, ki te whakaari Pākehā, kua pakari ake te, te ao whakaari um, ki te hunga e mōhio kē ana ki te tuhi i te reo Māori. Nō reira, ko taku, ko tētahi aku moemoea, um, kia, kia mutu tā tātou Whakahoropaki me kī i ngā i ngā whakaari Pākehā ki a tātou, kāre he take ināianei.
Ko tā mātou hiahia kia tū tonu hei whare Māori i roto i tēnei, i tēnei ao. He whare Māori mō ngā tangata katoa.

Taku kōrero mō ngā uri whakatupu e whai mai ana i ngā mahi nei kia tutu ai te puehu, ko te mea tikanga tuatahi pea kia mataara. Ētahi atu o ngā rōpū e whakapono ana ki te kaupapa kia whakatūngia he wiki mō te reo Māori. I te wā ko te hēmana ahau mō te Kaiwhakahaere Matua mō Te Taura Whiri i te Reo Māori, i taku tukunga kōrero ki te komiti e mea atu ana o he pakanga kei te haere mai, nā runga taku tūranga i kite au tēnā tūāhuatanga. Tō tātou nei Kāwanatanga e whakamahi ana ngā mahi e pā ana ki te takutai moana, a Kareepai. Kīhai te Kāwanatanga i whakaae ki aku kōrero, kua pukuriri rātou ki ahau, te Minita me te Pirimia, ki a au mō te āhutanga o aku kōrero, engari kua pono taku kōrero. What he did wasn't appropriate. I followed due process, I haven't broken any law. Nā rāua anō i mea mai, e tika ana koe kia rīhaina koe. Mea tau kahore, ka huri kau he take kia rihaina hoki ahau. Engari, kei konei tonu au e kohikohi ana nga kota e whakamahara ana ki oku tupuna. Kia kore tatou e taka ki te riri, kia kore tatou e taka ki te, ki te ahi e para ana.